Лә иләһә иллялла Мухәммәд Расулулланы өйрәтергә тиеш булабыз, ягъни Аллаһның бар икәнлеген, бер икәнлеген аңлатырга һәм шулай ук кечкенәдән үк фарыз булган, тиешле булган динебездә нәрсә үтәргә тиеш, нәрсәдән тыелырга тиеш икәнлекләрен без өйрәтергә тиешбез. Әгәр дә моны өйрәтә алмасак балаларыбызга, оныкларыбызга, алар, бәлкем, профессорлар да булырлар, ниндидер зур дәрәҗәләргә дә ирешергә мөмкиннәр. Алла сакласын, Аллаһны танымый торган профессор булса, ул үзенә дә зарар китерергә мөмкин, гаиләсенә дә һәм җәмгыятькә дә зарарлы әйберләр уйлап чыгарырга мөмкин. Әгәр дә инде Аллаһ Тәгаләдән курка торган галим кеше булса, ул э, дөньялыкка да, кешелеккә дә бик күп хезмәт китерә ала. Абу Дарда дигән бер кеше, бер галим кеше, олы кеше әйткән булган, галим бул дигән. Галим булмасаң, белем алучы бул дигән. Белем ала да алмасаң, белемне тыңлаучы бул дигән. Белемне яратучы бул. Бишенчесе булма, һәлак булырсың дигән. Мөселман кешесе һәрвакытта да омтылырга тиеш белем алырга һәм алган белемен кешеләргә дә өйрәтергә тиеш булабыз. Кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә бездән нигъмәтләр турында сораячак, шулар арасында бар икән бер нигъмәт, булган белемен Нишләде? Булган белеме белән нәрсә эшләде? Башкаларга өйрәттеме, өйрәтмәдеме, изгелектә кулландымы, юкмы, Аллаһ каршында җавап бирәсебез бар. Шуңа күрә онытмаска кирәк, кем менә мәдрәсәләр бетергән, Алла кешеләр инде Аллага шөкер бүгенге көндә күп, ләкин кызганыч, мәдрәсәләр, югары ислам белемнәре алып, ул белемне кешеләргә, башкаларга таратмаган кешеләр дә бар. Юк, мөхтәрәм җәмәгать, белгән белемебезне без башкаларга да ирештерергә, аңлатырга тиешбез. Әгәр дә кемнедер яхшылыкка өйрәтеп калдырсак, ул садакатул җәрия булып тора. Ягъни үзебез дөньядан киткәч тә безгә савап барып тора. Әгәр кемнедер намаз укырга өйрәтеп калдырсак, кемнедер ниндидер харамнан, начарлыктан тыеп калдырсак, Ул шуны куллана икән, намаз укый икән, анарга да савап була һәм өйрәткән кешегә дә савабы була. Шуңа күрә белем алырга тырышыйк. Белем алу, әлбәттә, җиңел әйбер түгел, ләкин белем алган кеше Аллаһ каршында ул галим кешеләр якын. Хәтта менә белемсез гыйбадәт кылучыга караганда, галим кешенең аермасы диелгән хәдисләрдә, Айның йолдызлар белән аермасы кебек. Дөньядан караганда менә тулы ай нинди зур булып күренеп тора, ә инде йолдызлар бер нокта-нокта гына күренсә, шуның кебек галим кешенең дә дәрәҗәсе габидкә караганда, гыйбадәт кылучыга караганда өстенрәк. Менә бүгенге көндә бик кызганыч, күп кенә кешеләр, егетләр дип әйтик инде, алар белем алырга омтылмыйлар, интернеттан мөгаен бер Ниндидер мәгълүмат, тикшермәгән мәгълүматларны үзләре укыйлар, үзләренә ошаганны гына кабул итәләр дә, шуның белән гыйбадәт кылабыз дип уйлыйлар һәм төрле аңлашылмаган төрле фетнәләргә кереп китүләре мөмкин. Шундый фетнәләр әкермәс өчен без инде динебезне төптән өйрәник, яхшылап аңлыйк һәм галимнәрдән, дөрес галимнәрдән, дөрес укытучылардан өйрәнергә Аллаһы Тәгалә насыйп итсә иде.